Jekk inkunux mal-mejda jew għand tal-merċa, l-istejjer jiġuna naturali. Donnha ma nafux infissru lilna nfusna mingħajr ma ninqdew bir-rakkont. Il-kittieba l-kbar ukoll jinqdew bl-istejjer sabiex niddevertu bil-kitbiet tagħhom, bid-differenza li jippreżentawhomlna b'aktar kreattività. Meta l-kittieba jfasslu storja, iridu joqogħdu attenti għal elementi essenzjali bħall-karattri, l-ambjentazzjoni u l-plott. Meta kittieba jew kittieb jaħdmu fuq karattru, ġeneralment ifasslu profil sabiex il-karattri tagħhom ikunu konsistenti tul l-istorja. Dan ma jfissirx li karattru mhux se jiżviluppa tul l-istorja. Infatti, nistgħu niddistingwu bejn karattri ċatti u karattri tondi. Il-karattri ċatti huma dawk il-karattri li ma jikbrux tul l-istorja u jaqbel li nevitawhom fil-kitbiet tagħna. Filwaqt li l-karattri tondi jiżviluppaw minn parti għal oħra tal-ġrajja. Nistgħu niddistingwu wkoll bejn karattri ewlenin jew prinċipali, jiġifieri l-karattri l-aktar importanti, u dawk sekondarji, jiġifieri karattri inqas importanti. Insibu wkoll tipi oħra ta' karattri, bħal protagonista, li jaħdem favur għan partikolari fi storja. Ngħidu aħna Mulan u l-antagonista, li jaħdem kontra l-protagonista, ngħidu aħna Shan Yu. Fil-letteratura moderna, sirna niddistingwu aktar u aktar bejn l-eroj, ngħidu aħna Marku Falzun fraġel bil-għaqal, u l-antieroj, bħal Fredu Gambin f'Il-Gaġġa. Mal-karattri nistgħu nsemmu wkoll lin-narratur, li fi ftit kliem huwa l-karattru li jirrakkonta l-istorja. Xi drabi niltaqgħu ma' narraturi fl-ewwel persuna, jiġifieri narraturi li jirrakkuntaw permezz tal-pronom jien, imma ħafna drabi l-istejjer li jaslulna jkunu fit-tielet persuna, jiġifieri rrakkuntati permezz tal-pronomi hu jew hi. L-ambjentazzjoni hija aspett ieħor importanti ħafna fi storja. Il-karattri ma jistgħux jeżistu jekk mhux f'dinja u fi żmien partikolari. Il-lokalità u l-epoka li fihom isseħħ l-istorja, flimkien mal-burdata, huma kontributuri ewlenin għall-atmosfera. Jekk tixtieq toħloq ambjent konvinċenti, Huwa importanti li tkun midħla sew tal-postijiet li fihom qed isseħħ il-ġrajja tiegħek u li tirriċerka sew l-epoka, speċjalment jekk qed tikteb storja li sseħħ fi żmien ieħor, bħalma jiġri f'diversi rumanzi storiċi u f'kitbiet futuristiċi. Fl-aħħar nett għandna l-plott, jew in-nisġa, li ġeneralment jibda b'espożizzjoni li fiha jiġu stabbiliti l-karattri u l-ambjent. Ikompli bl-azzjoni ċentrali u jikkonkludi b'soluzzjoni. Tajjeb ngħidu li tmiem mhux neċessarjament għeluq. Anzi, teżisti tendenza li tmiem jitħalla miftuħ. Sintendi, hemm ħafna aktar x'jingħad dwar l-elementi li jsawru storja mill-karattri, l-ambjentazzjoni u l-plott. Biss dawn it-tliet elementi bejniethom joffrulna qafas sod sabiex permezz tiegħu nfasslu l-istorja tagħna. U fuq kollox, storja ma tridx issegwi r-regoli biss, imma trid tkun divertenti. U għaldaqstant, nistgħu nżidu element ieħor importanti, li niktbu storja li nafu li se nieħdu gost naqrawha.